Yɛbɛhwɛ Nyame asɛm wɔ Mateo Asɛmpa etire aduonu nwɔtwe yi mu a ɛyɛ baako kɔpem aduonu no, Matthew twenty eight, one to twenty. Na ansa na yɛbɛkɔ hɔ no, yɛnhwɛ ebi wɔ Psalm hundred, one to five. Amen! Saa na Nyame yɛ dɛn? Ɛhwehwɛ no no. Sɛ yɛbɛnyin wɔ honhom mu, na da a ɔbɛba no yɛanyɛ dɛn? Yɛanyɛ yere aba. Hallelujah! Na sɛ amba no saa deɛ a, dede a yɛyɛ nyinaa mfaso biara anyɛ dɛn? Amba so. Ɛwɔ sɛ yɛhyɛ no nso. Amen! Psalm hundred one to five. Amen! Yɛakenkan asɛm no, yɛbɛhwɛ no wɔ David Dwom eti a ɛyɛ ɔha ne yimu a ɛfiri baako kɔsi nnum. Atifi asɛm ne sɛ aseda nnwom. Aseda nnwom, aha. Asase nyinaa mommɔ ose mmɛ Awurade, momfa anigyie nsom Awurade, na momfa ahurusie dwom mmra n'anim. Monhunu sɛ Awurade ne Onyankopɔn, ɔno na ɔyɔɔ yɛn, ɔno na yɛwɔ no, na yɛnne yɛ ho. Na yɛyɛ ne man ne n'adidibea nguan. Momfa aseda nhyɛ n'aponkɛseɛ mu, na momfa ayɛyie mmra n'abangua so. Monna no ase, monhyira ne din. Na Awurade yɛ, n'adɔeɛ wɔ hɔ daa, na ne nokorɛdie kɔduru awoɔ ntoatoasoɔ. Bisa kan ne yi mu nnum no bio. Na Awurade yɛ, n'adɔeɛ wɔ hɔ daa, Na ne nokorɛdie kɔduru awoɔ ntoatoaso, Awurade asɛm nie. Amen. Bɔ nsɛm paa ma Nyame asɛm. Yɛda Nyame ase paa. Nyame ɔnyɛɛ bi anaa? Wayɛ bi papapapa. Aberɛ a mframa bɔne no bɔeɛ no, hallelujah, bebree te daeɛ, bebree abɛ mu yɛ dɛn? Ɛbuiɛ. Na nkurɔfo nso reyɛ dɛn? Resere yɛn. Haleluia! Nanso no, Nyame nti, deɛ wɔsusuiɛ nyinaa ayɛ dɛn? Ayɛ kwa. Ɛtwa sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛda Nyame ase. Sɛ yɛanda no ase a, ne ayɛ tiafoɔ. Yɛanda no ase a, ne ayɛ boniayɛfoɔ. Haleluia! Sɛ woda Nyame ase a, Nyame no, ɛkyerɛ sɛ ade no a ɔyɛ ma wo no, ayɛ dɛn? Asɔ w'ani nti, ɔnsan nyɛ dɛn? Ɛnyɛ no mmɔɔ mma wo. Bɔ nsɛm pa ara ma Nyame asɛm. Amen. Na mmom deɛ nnipa dwene sɛ ɛnyɛ yie. De deɛ nipa dwene sɛ asɛe no ɛna Nyame bem ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ yie. Hallelujah! Nipa deɛ wɔn kyerɛ wɔn adwene nanso nnɛ deɛ ɛsi wɔ ha yi ɛyɛ Nyame pɛ. Bɔ nsɛm ma Nyame asɛm. Amen! Sɛ Yesu yɛn anansa so ɔsɔree deɛ a, asafo nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛfa ne ntoma pa ayɛ dɛn? Afira asɔre ahyɛ Awurade din kronkron anuonyam. Amen! Amen! Yɛnkɔ Matthew twenty eight, one to twenty. Amen. Yɛbɛhwɛ yɛkenka sɛm wɔ Asɛmpa no sɛdeɛ Matthew twerɛeɛ, eti a ɛyɛ aduonu nwɔtwe ne yi mu efiri baako kɔsi aduonu. Etifi asɛm ne sɛ ɛdahunu no. Na homeda no twaa mu no, da a ɛdi nnawɔtwe kan no, ahemadakye, Maria Magdalene ne Maria baako no baa sɛ wɔrebɛhwɛ ɛda no, na hwɛ! asase wosow pii, na Awurade bɔfoɔ firi soro siane bae bemunii aboa no firii ɛdan no ano, na ɔtenaa so ne mu mmiɛnsa, na ne ho te sɛ anyinam a na ne ho te sɛ anyinam, na n'ataadeɛ hoa sɛ asukotweaa. Na ne ho hu nti, awɛmfoɔ no ho popoe, na wɔyɛɛ sɛ awufoɔ. Na abɔfoɔ no buaa se mmaa no sɛ, Mo deɛ, monnsuro, na menim sɛ morehwehwɛ Yesu a wɔbɔɔ no asɛnnua no mu. Ɔnni ha, na wanyane sɛdeɛ ɔkaeɛ no. Mommra mmɛhwɛ faako a na ɔda, na monkɔ ntɛm nkɔka nkyerɛ n'asuafoɔ sɛ, 'Wanyane afiri awufoɔ mu, na hwɛ! ɔredi mo anim akɔ, ɔredi m'anom kan akɔ Galilea. Ɛhɔ na mobɛhu no. Hwɛ, maka makyerɛ mo. Meyi mu a ɛyɛ nwɔtwe atifi asɛm, Wɔhyiaa Yesu. Amen. Amen. Yɛhwɛ tuo no a ɛboɔ no a ɛyi ɛyi firi hɔ no. Ennye sɛnea ɛbɛyɛ a Yesu bepue, na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa nso betumi ayɛ dɛn? Akɔ mu akɔhwɛ sɛ deɛ Nyame kaeɛ no, anaa bɔhyɛ a Nyame hyɛɛ no ayɛ dɛn? Aba mu ahyɛ Ne din kronkron anuonyam. Amen. Amen. Yi mu a ɛyɛ num no so no, ɔbɔfoɔ no kaa sɛ, Mma mo nsuro. Hallelujah! Kyerɛ sɛ, yɛn nso yɛne Nyame nam a, ɛwɔ sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛsuro. Amen. Asuafoɔ no, aberɛ a ahohiahia no baeɛ no, wɔyɛɛ dɛn? Wɔdwaneeɛ. Nhyira nka Nyame din daa. Asuafoɔ no, wɔannwane anaa? Wɔdwaneeɛ. Amen. Enti yɛn nso a yɛwɔ ha yi, dɛn na yɛresua afiri ho? Sɛ yɛdi Yesu akyi a, ɛwɔ sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛsuro. Ɔwuiɛ no, Ne nsa so na ɔyɛɛ dɛn? Ɔsɔreeɛ. Enti yɛn nso, ɛhyɛ yɛn nkuran sɛ Nyame bɔhyɛ bi a ɛwɔ yɛn mu no rensesa, na ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛba mu pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ N'asɛm yɛ dɛn? Ɛseɛ no. Amen. Amen. Ɔse ɔnni ha. Hallelujah. Ɛnnɛ Yesu Kristo ɔnka awufoɔ ho bio. Ɔte ase. Ɔyɛ nnɛ Nyame, ɔyɛ no da Nyame, na ɔyɛ dɛn? Ɔyɛ daa daa Nyame. Amen! Yiyi mu nwɔtwe no. Pakyɛ me ba. Alright. Four no ɔse kɔ kɔbɔ dawuro no. Enti yɛn nso adepa kye yɛn a Yesu asɔre, dɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɛ? Ɛwɔ sɛ yɛkɔ na yɛkɔbɔ Yesu wusɔre ho dawuro na wɔn a wɔwɔ sum nso yɛ dɛn? Ɛba hann mu. Nhyira nka Nyame din daa. Nti wo a wɔ ha a wotie me biara wokɔ fie a na woanya opportunity na woabɛn obi na woaka asɛmpa no ayɛ dɛn? Akyerɛ no. Titi wɔn a wɔwɔ sum a Yesu awu asɔre yi bebree ate ada, bebree koraa nnim sɛ biribi reyɛ dɛn? Ɛrekɔ so. Hallelua. Hwɛ na woanyɛ pɛsɛmenkominya. Wokɔ a na woabɛn no na woaka asɛmpa no ayɛ dɛn? Akyerɛ no. na ɔde n'anim abɔ mpae ayɛ dɛn ama no, na Nyame nam wo so de ne sa ayɛ dɛn aka no. Amen. Yi mu ɔyɛ nsia no, ɔse ɔni ha, wasɔre, na wasɔre afiri awufoɔ mu, ɔse come see.

Mommra mmɛhwɛ faako a na ɔda. Amen. Jesus resurrection is the key to the Christian faith why? Ɔse Yesu owuiɛ ɔsɔreɛ no ɛyɛ safoa bi ma yɛn gyidifoɔ hallelujah na adɛn ntia? Number one, just as he promised. Jesus rose from the dead, we can be confident therefore that He will accomplish all He has promised. Amen. Ɔse ɛma yɛnya gyidie, ɛma ɛhyɛ yɛn nkuran sɛ aberɛ a Yesu Kristo ne N'asuafoɔ no nam no, Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ Ɔbɛwu na Ne nnansa so nso Ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛsɔre. Hallelujah! Ɛyɛ me sɛ yɛsua no wɔ ha. Ɛna Ɔsan nso kaa sɛ, Mondwiri asɔredan no, na mede nnansa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛsi. Bɔ nsɛm a Yesu Kristo nim asɛm wate. Abam pɛpɛpɛ. Halleluya! So yɛn a yɛyɛ gyidifo yi, yɛwɔ anidaso sɛ sɛnea ɔkaa wɔ John fourteen six no sɛ ɔrekɔ akosiesie baabi pa ama yɛn no, ɛnkyɛ biara ɔbɛba abɛfa yɛn ayɛ dɛn? Akɔ. Na saa bɔhyɛ no, w'ani da so anaa? W'ani da saa bɔhyɛ no so? Wogye di sɛ ɛbɛba mu anaa? Wogye di sɛ owui no, ɔsɔree anaa? Sɛ wogye di deɛ a, wo gyidi nyɛ saa mma wo. Amen. Ɛtumi ampa aba, wo a wonam amaneɛ mu, ɔtaeɛ mu, animguaseɛ mu, ɛsiane Kristo nti, nhyira nka Nyame din daa. Sɛ ɔhyɛ asuafoɔ no bɔ sɛ ne nnansa so ɔbɛsɔre deɛ a, wo nso bɔhyɛ a woahyɛ afa wo ho nyinaa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛbam. Wo deɛ ara ne aboterɛ ne gyidie ne mpaebɔ. Amen. Deɛ ɛtɔ so mmienu, We can be certain of our resurrection because He has resurrected. Dead, death is not the end, there is future life. Nhyira nka Nyame din daa. Wei nso ma yenya awerɛhyɛmu sɛ ogyidini biara owu wɔ Nyame mu a, ɔbɛsan so ayɛ dɛn? Asɔre. Hallelujah! Enti yɛn gyidifo deɛ, yɛnsuro owuo. Anaa meboa anaa? Sane sɛ Yesu baeɛ no, Wabɛdi owuo so nkonim. Amen! Honam mu deɛ, wobɛwu deɛ, sɛdeɛ Galatians kaeɛ no, nanso honhom mu deɛ, wobɛyɛ dɛn? Wobɛnya daa nkwa, na woanya no bɔho pii. Bɔ nsɛmma Nyame asɛm. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, The power that brought Jesus back to life is available to us to bring our spiritual dead life or back to life. Amen. Ɔse tumi no a ɛnyanee Yesu firi awufoɔ mu no, saa tumi no ɛda so yɛ dɛn ɛyɛ adwuma nnɛ? Nhyira nka Nyame din daa. Nti sɛ woma ho kwan na tumi no bɔ w'abrabɔ mu a, abrɔbɔ bi a ɛwu biara no, tumi no bɛsan ayɛ dɛn? Anyane no ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Bible se megyina apono akyi yɛ dɛn? Nti sɛ wobɛgye ne ne wabue me a, mɛyɛ dɛn? Na me ne wo, me ne wo ato nsa ayɛ dɛn? Gyidi. Nti maa ho kwan, na Yesu wusɔre tumi no yɛ dɛn? Mmɔ wɔ w'abrabɔ mu. Na abrabɔ bi a ɛwu biara no, sɛ Yesu nyanee deɛ a, abrabɔ no nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛnyane ahyɛ ne din kronkron anuonyam. Amen. Bɔ nsɛmpa ma Nyame asɛm. Yɛntoa so, yi mu a ɛyɛ nwɔtwe no, oyi ne ho adi kyerɛ mbea bi. Amen. Amen Yɛtoa so, ne yi mu ɛyɛ nwɔtwe vs eight. Atifi asɛm sɛ wɔhyiaa Yesu na wɔfiri ɛda no mu ntɛm ara de ehu ne anigye kɛseɛ tutuu ammirika sɛ wɔrekɔka akyerɛ n'asuafoɔ no. Na hwɛ! Yesu hyiaa wɔn kaa sɛ, Mema mo ammo. Na wɔba bɛsosɔɔ ne nan kotoo sɔree no. Ɛnna Yesu see wɔn sɛ, Munnsuro. Monkɔ nkɔka nkyerɛ me nuanom sɛ wɔnkɔ Galilea na ɛhɔ na wɔbɛhu me. Ten asi. Mepakyɛw, ten asi. Amen. Amen. Ɔse Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mo a monyɛ dɛn? Mo a monnsuro. Hallelujah. Kɔ na kɔka kyerɛ me nuanom sɛ merekɔ Galilea, nti wɔbɛhu me yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Amen. Amen. Yɛhwɛ Nyame a, Nyame yɛ ɔdɔ Nyame, ɔyɛ bɔnefakyɛ Nyame, Egyagya Nyame din daa. Sɛ anka wo na obi di w'akyi, na wahyɛ bɔ sɛ obedi w'akyi, na nsɔhwɛ mu, ogyaa wo, Hallelua, oyii wo maaeɛ, na wodi nkunim na wohu saa nipa no a, wobɛnya atenka sɛn? Yɛyɛ nnipa, yɛnka nokorɛ, Egyagya Nyame din daa. Yɛbɛma ɛho ahɔnyɛ ayɛ dɛn? Ahyɛ mu sɛ, Ah, kyerɛ sɛ mebrɛ deɛ, woamba bi, ayɛyie deɛ a, oh, ba, kɔ. Yesu wanyɛ saa. Ɔpɔn asuafoɔ no yii wɔn yinim ayɛ nyinaa no, ɔsan nso ka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔyɛ dɛn? Wɔyɛ ne nuanom. Bɔnsɛm a Nyame asɛm, bɔnefakyɛ yɛ dɛn? Ɛbaa wɔ hɔ. Amen. Enti yɛn nso dɛn na yɛsua? Wiase a yɛwɔ yi deɛ, nneɛma bɛtumi ayɛ dɛn? Ato yɛn. Obi a ɔdɔ wo no ɔbɛyɛ dɛn? Obeyi hɔ ama. Nhyira nka Nyame din daa. Sɛ ɛba no saa a, mɛmfa bɔne nyɛ dɛn? Ntua bɔne ka. Obi yɛ wo biribi a na ayɛ wo ya a, bɛn no na ɛfrɛ no sɛ, Me nua, yɛnka mbom megyaa ma no ayɛ dɛn? Ama no aka. Na Yesu nyɛ dɛn? Mbra akoma no mu. Amen. Levin, yɛntoa so. Amen. Yiyi mu ɛyɛ edu baako. Atifi asɛm sɛ, Asɔfoɔ mpanyinfoɔ no ma ademudeɛ. Na wɔrekorɔ no, hwɛ! awɛmfoɔ no mu binom baa kuro no mu bɛkaa deɛ ɛsiiɛ nyinaa kyerɛɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no, na wɔne mpanimfoɔ no hyiaaɛ, na wɔtuu agyina. Wɔmaa asraafoɔ no sika bebree, kaa sɛ, Monka sɛ anadwo a yɛdaeɛ no na asuafoɔ no ba bɛwiaa no, na sɛ yei duru amrafo, amrado, Aso mu a yɛbɛkyerɛ nmu na mo ho anka mu. Na wɔgyee sika no kɔyɛɛ sɛdeɛ wɔka kyerɛɛ wɔn no, na asɛm yi atrɛ Yudafoɔ mu de bɛsi ɛnnɛ. Mpakyɛ makan du nnum no awie. Bɔnsɛm paa ma Nyame asɛm. Ɔse asɛm no ayɛ dɛn atrɛ Yuda kuro mu de bɛsi nnɛ. Nhyira nka Nyame din daa. Anwanwasɛm bɛn ni? Nyame dɔ wo a, Ɔyɛfoɔ yɛ dɛn? Ɛyɛ kwa! Haleluya! Sɛ Nyame dɔ wo paa na wakyerɛw wo din wɔ Ne nsa yam a, ɔtamfo bɛyaayaaya ɛnyɛ dɛn? Ɛnkosi aga! Ɛnna ɛsɛ sɛ onya saa gyidie no. Hwɛ ɔpɔ a yɛbɔɔ faa Yesu Kristo ho. Aberɛ a ɔbaeɛ, berɛ a ɔbɛbrɛ yɛn nyinaa, wawu awie no, still yɛkɔmaa asogyafoɔ no bribe. Haleluya! Bribe biara a w'abusuafoɔ ne atamfo no ayɛ baako sɛ wɔretua wɔn ho na yɛasɛe wo deɛ, Yesu nti, Ebedwiri wɔ Yesu dini mu. Ebedwiri wɔ Yesu dini mu. Ebedwiri wɔ Yesu dini mu. Wo gyidi paa bɔ nsɛm ma Yesu Kristo. Amen. Yɛ brabere nanso still anyɛ dɛn? Anyɛ yie. Hallelujah. Nti ɛmfa wo ne abonsam bɛyɛ. Yesu wɔ mu yi deɛ me se wo bɛdi nkunim wɔ abrabɔ yi mu. Amen. Yɛntoa so. Yɛtoa so. Yi mu du nsia vs sixteen, Asɛmpatrɛ Adwuma ho Ahyɛdeɛ. Ɔse asɛmpatrɛ adwuma ho dɛn? Ahyɛdeɛ. Hallelujah. Woahu sɛ obi ba bɛwu a, anaa obi bɛfiri yɛn nkyɛn akɔ a, nsɛm a ɔka twa toɔ no, ɔyɛ asɛm a ɛyɛ dɛn? Ɛho hia sene sɛ na ɔyɛ dɛn? Ɔne yɛn wɔ hɔ dada no. Mpakyɛ yɛate aseɛ? Wo nso obi ba bewu a, ɔwɔ confession bi a na wayɛ dɛn? Na wayɛ. Obi bewu a, bɔne bi a na waka na wayɛ dɛn? Wanya bɔnefakyɛ. Nhyira nka Nyame no daa. Nna obi bewu na sɛ ɔde biribi asie wo a, ɔbɛka ayɛ dɛn? Akyerɛ wo. Enti Yesu Kristo bewu nyaneeɛ na ɔba abɛkɔ no, Ne last message a ɔde gyee asuafoɔ no, the great commission. Hallelujah! Wohwɛ calendar no nso a ɛyɛ dɛn? Ɛda so. Ɛyɛ very very serious. Amen. Yɛnkɔ, me nua. Na asuafoɔ dubaako no sii mu kɔɔ Galilea bepɔ a Yesu kyerɛɛ wɔn no so, na wɔhunuu no no, wɔkoto sɔree no, na ebinom gye akyinnyeɛ. Na ne yi mu a ɛyɛ dunwɔtwe no sɛ, na Yesu ba bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ, Wɔde ɔsoro ne asase tumi nyina ara ama me, enti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyina ara m'asuafoɔ, Na momma wɔasu nhyɛ Agya ne Ɔba ne Honhom Kronkron din mu, ne mu ɛyɛ duu no, na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnni nea mahyɛ nyinaa. Ɔse, na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnni deɛ mahyɛ mo nyinaa so, na hwɛ, me ne mo wɔ hɔ ɛnnɛ nyinaa de kɔsi wiase awieɛ, ne yi mu ayɛ duu no, ne bio, na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnni deɛ mahyɛ mo nyinaa so. Na hwɛ, me ne mo wɔ hɔ ɛnnɛ nyinaa de kɔsi wiase awieɛ, Awurade asɛm nie. Amen. Amen. Wokan John twenty nineteen a, Yesu wu wieɛ no, asuafoɔ no yɛɛ dɛn? Wɔkɔ tetɛeɛ. Hallelujah. Na wɔn suro. Amen. Nti wɔn te sɛ Yesu ɔnya no, na wɔn yɛ dɛn? Na wɔn nhyɛ da nyɛ dɛn? Ɛngye nni papa. Amen. Enti na wɔhu Yesu na wɔyɛ dɛn? Wɔkotow yɛ dɛn? Sɔree no. Ɛnna Bible no kae no. Ɔse na wɔdi akyinnye. Esiane sɛ kwan a Yesu faa so wuiɛ ne haw a wɔgyaa no hɔ kɔeɛ no, na ɛbɔ wɔn hu. Enti Yesu sɔre wieeɛ no, ansa na deɛ Yesu ka kyerɛɛ wɔn nyinaa, wɔyɛɛ dɛn? Wɔgye diiɛ. Amen. Enti sometimes nneɛma bi si a, wonte Nyame ase o. Ɔhyɛ adwuma pa no ase a, ɔnyɛ dɛn? Ɔnte no ase. Na ɔde kura wei yɛ pɛ a, ansa na wobɛhu sɛ, Ah, Awurade, afei na mayɛ dɛn? Mate wo aseɛ, na wo nso woakoto ayɛ dɛn? Asɔre no. Amen. Nti sɛdeɛ Bible no aka no, yɛnya twenty years wɔ Nyame mu. Yesu Kristo rekɔ no, ɔde ahyɛde sononko yɛɛ dɛn? Gyaa asuafoɔ no. Nhyira nka Nyame din daa. Yɛ papa nso baeɛ no wabɛtoa so akɔdu baabi a Nyame ankasa ayɛ dɛn ato no nsa ayɛ dɛn afrɛ no amen nti aka me no mmienu yɛnya twenty years yi kwan bɛn na ɛbɛfa so na anka next year by this time no sɛdeɛ Nyame asɛm ka no asafo no akɔ nanim wɔ honhom mu ɛsen deɛ ɛyɛ yi hallelujah ɛyɛ adwuma ɛyɛ mpaebɔ ɛne adwuma nhyira nka Nyame din daa. Nti wokɔ fie na wobɔ mpaeɛ a na woayɛ dɛn? Woakae asafo no. Amen. Wowɔ kuo bi mu na woredi dwumadie bi a, di no yie na nsɔ Nyame ani. Nhyira nka Nyame din daa. Na mmom sɛ woyɛ biribi a ɛbɛko atia asafo no a, Nyame abufuhyeɛ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba wo so. Hallelujah. Ɛsiane sɛ Nyame pɛ sɛ asafo no yɛ dɛn? Ɛkɔ so. Amen. Bible sɛ, Mo a mo ne me mboa ano na mo hwete mu no, monyɛ dɛn? Mondue. Nti ɛyɛ wo, me ne wo asɛdeɛ sɛ yɛbɛma ɛkusi hɔ sɛ Nyame asɛm a waka no, Ebegyina awɔ asafo no mu, ehyira nka Nyame din daa, na yenyi aforo akɔ Egya no anim, na sɛnea ɛbɛyɛ a daakye bi Ɔba a, oennya yɛn ho asɛmbisa biara, anaa yɛn ho annkɔkyere yɛn wɔ Nyame atemmu da. Amen! Ntsi edwuma wɔ hɔ! Hallelua! Yɛnya twenty years yi, yɛmfa yɛn abɔsoɔ na nneɛma nketsenketse bi a na yɛwɔ mu no, Nyame mfa nkyɛ yɛn, na Onsiesie yɛn, hallelua, na nneɛma a ɛtwe yɛn san, Ɔse ma yɛnyɛ honhom mu nyaa, Nyame a yɛtwe yɛn san wɔ gyidie no mu no, Nyame mbue yɛn ani na ɔma yɛn ahoɔden na ɔma yɛn yɛkɔdu honhom adom no nti. Amen. Yɛnkɔ Colossians three. Colossians three, one to five. Yɛtoa so wɔ Paul nhoma a ɔtwerɛ kɔmaa Kolosio asafo no, eti a ɛyɛ mmiɛnsa, ne mu a ɛfiri baako kɔ no, ne mu a ɛfiri baako kɔsi enum no. Atifi asɛm sɛ wo ne Kristo baakoyɛ. Ɔse mo ne Kristo baakoyɛ, hallelujah. Nti Yesu wu no a wawu no ɛnyɛ dedeyɛ kɛkɛ, ɛnyɛ fans, ɛnyɛ ntarehyɛ, hallelujah. Nhyira nka Nyame din daa. Yesu awu anyane a, yɛ agyidifoɔ nso no ɛwɔ sɛ yɛne no wu na yɛne no nso yɛ dɛn? Sɔre, hallelujah. Amen. Esiane sɛ ɔka kyerɛɛ asuafoɔ no sɛ. Me kuruwa a ɛyɛ amane kuruwa no, mobɛtumi ayɛ dɛn anom anaa? Sɛ wobisaa wɔn, yɛsua wɔ ha, wɔkaa se, Aane. Hallelujah! Enti yɛn nso, sɛ Yesu awu deɛ a, ɛwɔ sɛ yɛne no wu, sɛ Wasan asɔre deɛ a, ɛwɔ sɛ yɛne no nso yɛ dɛn? Ɛsan sɔre, ɛsɛ Ne din nkoako anuonyam. Amen! Toa so ma me. Enti sɛ moanyane Kristo anyane a. Ɔse mo, mo ne Kristo awu anyane a, anaa? Enti sɛ moanya ne Kristo anyane a. Monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro. Monhwehwɛ mo ademudeɛ yɛ dɛn wɔ soro. Seesei a Kristo awu, yɛne no na ɛwuiɛ. Wanyane, yɛne no nso ayɛ dɛn? Asɔre. Deɛ a Bible se yɛnyɛ dɛn? Yɛnhwɛ yɛn ademudeɛ yɛ dɛn wɔ soro. Amen. Deɛ Kristo teɛ hɔ. Deɛ Kristo teɛ hɔ. Wɔ Nyankopɔn nifa. Onyankopɔn nifa. Ɔse mondwene deɛ ɛwɔ soro. Mondwene deɛ ɛwɔ soro. Na ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase soɔ. Ɛnyɛ deɛ ɛwɔ dɛn? Asase so, aha. Na moawu. Na moawu. Na wɔde mo nkwa ne Kristo ahuntan Nyankopɔn mu. Wɔde mo nkwa ne Kristo ayɛ dɛn? Ahinta Nyankopɔn mu. Amen. Mesa kan three no. Ɔse na moawu. Na wɔde mo nkwa ne Kristo ahunta Onyankopɔn mu. Amen. Amen. Ɔse yɛwu na yɛde yɛn nkwa ayɛ dɛn ɛne Kristo ahinta Onyankopɔn mu nhyira nka Nyame din daa. Wei yɛ life after death kyerɛ sɛ ogyidini wowu a hallelujah anaa nipa bi awu a ɛhɔ na abrabɔ no ankasa yɛ dɛn ɛstate nhyira nka Nyame din daa ɛna yɛfrɛ no etern eternity sɛ wokɔ abonsam gya mu daa daa anaa wokɔ ahenwa no mu daa daa nhyira nka Nyame din daa ɛnti wei no ama yɛn anidasoɔ sɛ yɛyɛ gyidifoɔ yi Yesu Kristo abewu anyan yi, abrabɔ bi a na yɛnnam mu biara no, sɛ yɛbɔ no asɛndua mu a, haleluya, na yɛne no nyane na sɛ yɛwu a, yɛn nso yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛnya daa nkwa. Nhyira nka Nyame din daa. Enti Easter yi aba bɛsen. Dɛn na ɛbɛkyerɛ sɛ wo ne Yesu awu na wo ne Yesu nso ayɛ dɛn? Asɔre. Haleluya. Nneɛma bi a ɛbɛdɛdɛ w'abrabɔ mu na ɛbɛkyerɛ sɛ ampa Easter no wo ne Yesu awu ampa. Na wo ne no nso ayɛ dɛn anyane. Amen. Na sɛ season yi bɛsen, woannya adwensakyera, abrabɔ bere a wowɔ mu no woamfa no serious, woamfa wo ho anhyɛ mu, woangye amma no anka, a ɛnnɛ Sunday sɛ Nyame nhyɛ wo atade foforo a, wo no a Yesu bewuiɛ no, wo no ebi anyɛ dɛn? Ebi anka wo, anaasɛ wo ne no anyɛ dɛn? Wo ne no anwu. Nhyira nka Nyame din daa. Yesu ɔbewu, wabɛsɔre. Ɛnsan ɛ. Etwa sɛ yɛyɛ yɛn adwene baako sɛ yɛbɛhwɛ yɛn ademude yɛ dɛn wɔ soro. Nhyira nka Nyame din daa. Sɛ yɛbɛdwen heaven ho anɔpa, awia ne anwummere. Sɛ saa nsɛnkyerɛnne wei da adi wɔ yɛn ho a, ɛnna ɛbɛkyerɛ sɛ Easter wei, yɛne Yesu awu, na yɛne Yesu nso ayɛ dɛn? asɔre. Bɔ nsɛmma Nyame Asɛm. Yɛnkɔ First Thessalonians four, one to three. Yɛtoa so wɔ Paul nhoma a edi kan a ɔkyerɛw maa Thessalonica asafo no, eti a ɛyɛ nnan ne eyi mu a efiri baako ekosi mmiɛnsa, First Thessalonians chapter four verse one to three. Atifi asɛm sɛ, Kristofoɔ asetena. Ɔse dɛn? Kristofoɔ asetena. Kristofoɔ asetena. Amen. Toa so ma me. Deɛ ɛdi akyire no. Deɛ ɛdi akyire no. Anuanom. Anuanom. Yɛsrɛ mo na yɛtu mo fo. Yɛsrɛ mo na yɛtu mo fo. Awurade Yesu mu sɛ. Awurade Yesu mu sɛ. Deɛ moanya no yɛn nkyɛn. Deɛ moanya no wɔ yɛn nkyɛn no. Sɛdeɛ ɛsɛ. Sɛdeɛ ɛsɛ sɛ. Mobɔ mo bra. na mosɔ Awurade ani no, saa ara na monkɔ so mma no mmoro soɔ. Saa ara na mokɔ so yɛ dɛn ɛma no mboro soɔ. Amen. Mo ba ha Sunday biara yɛ kyerɛkyerɛ mo, Wednesday biara yɛ kyerɛkyerɛ mo, First Teachings yɛ dɛn ɛnam mu, mpaebɔ nso yɛ dɛn ɛnam mu. Hallelujah. Nsɛm no a yɛ kyerɛkyerɛ mo no ɛmfiri yɛn ankasa yɛ adwene mu, ɛfiri Agya no nkyɛn na ɛyɛ dɛn ɛna ɛbaeɛ. Hallelujah. Wo kaa Acts twenty twenty seven a. Paul kaa sɛ, Me deɛ, maba abɛkyerɛ mo Agya no apɛdeɛ nyinaa, the whole will of God. Enti Yesu ba no aso ankɔ heaven a, ɔno no, wahohoro ne nsa wɔ wo mogya mu. Hallelujah! Na mmom sɛ wammɛkyerɛkyerɛ wo, na sɛ wowɔ bɔne mu a, yɛbɛbisa wo mogya yɛ dɛn wɔ Paul hɔ. Enti yɛn nso yɛmmake sure sɛ asɛm bi a yɛka wɔ ha biara no, ɛfiri Nyame asɛm mu na ɛyɛ dɛn? na ɛba. Yɛmfa bi nyɛ dɛn? nhintaw. Sɛ ɛyɛ ɔdabonsɛm a, Nyame asɛm. Amen. Nti yɛn nso yɛyere yɛn ho ka na sɛ woamfa anyɛ adwuma a, wo ara oo, wo ara. Yɛn yɛwie adwuma. Toa so ma me. Yi mo mmienu no sɛ, na monim kasa ko a yɛnam mo Awurade Yesu so kasa kyerɛɛ mo no. Vs. 3. Tifi asɛm sɛ Abrabɔ mu Ahoteɛ. Abrabɔ mu Ahoteɛ. Yesu abɛwu, wanyane. Ɛnyɛ party, ɛnyɛ fufuo, ɛnyɛ ɔmotuo, ɛne akpere, ɛnyɛ akokɔ nam, hallelujah, na mmom tenenee abrabɔ a ɛbɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo mogya no ayɛ dɛn? Ahohoro bɔne na wabɛyɛ abɔdeɛ foforɔ. Amen. Toa so ma me. Na yei ne deɛ Onyankopɔn pɛ sɛ mo ahoteɛ. Wei ne deɛ Onyankopɔn pɛ sɛ mo ho yɛ dɛn? Ɛte. Ɛnyɛ John na ɛka. Toa so ma me. Ɔse, Monyi mo ho mfiri adwamammɔ mu. Monyi mo ho mfiri adwamammɔ mu. Sɛ mo mu biara nhunu sɛdeɛ ɔbɛnya ɔno ara ne yere ahoteɛ ne anidie mu. Aha. Mesan kan fɔɔ no biom. Ɔse, Sɛ mo mu biara nhunu sɛdeɛ ɔbɛnya ɔno ara ne yere ahoteɛ ne anidie mu. Ɛnyɛ akɔnnɔ aniberɛ mu sɛ amanaman mufoɔ a wɔnnim Onyankopɔn no. Amen. Amen. Te sɛ Yesu awu. Na wa wa bɛgyina ha aka sɛ Awurade me ne w'awu o, me ne w'awu o a yɛsua Fiti Friday bɛpom nnɛ. Na sɛ wasɔre na sɛ wo da so wɔ adwamammɔ mu a, ɛyɛ anaa sɛ ɛnyɛ? Yesu ɔda so wu anaa wasɔre? Sɛ wasɔre bi a, sɛ wasɔre deɛ ahosuo yɛ dɛn? Nyane firi bɔne mu na ɛnkyɛ ɔba bɛbu atɛn. Amen. Amen. Fami kɔ Ephesians five six to fifteen na yɛfa nwie. Yɛtoa so wɔ Paul nhoma a ɔtwerɛ kɔmaa Efeso asafo no, eti a ɛyɛ nnum. Ni mu a ɛyɛ nsia. Doctor Jesus. Nsia ne sɛ nkontabuo, atifi asɛm no no. Ɔse, Momma obi mfa nsɛmhunu nnaadaa mo. Mma momma obi mfa nsɛmhunu nyɛ dɛn? Nnaadaa mo. Aha. Na saa nneɛma no nti na. Saa nneɛma no nti na. Nyankopɔn abufuhyeɛ ba asoɔden mma soɔ. Nyankopɔn abufuhyeɛ yɛ dɛn? Ɛba asoɔden mma so. Amen. Amen. Ɛnɛ wohu obi na woka nokorɛ nka ɔgya ho asɛm akyerɛ no no, na ɔma excuse. Ɔse oo Kristosom yɛ dɛn? Ɛwɔ akoma mu. Anaa mebɔ anaa? Anaa mebɔ anaa? Wohu obi a woka nokorɛ no akyerɛ no no, ɔbɛka akyerɛ wo sɛ Kristosom yɛ dɛn? Kristosom yɛ dɛn? Bible sɛ deɛ ɛfiri nipadua no mu ba na ɛyɛ dɛn? Ɛna ɛyɛ bɔne. Hallelujah! Enti kanea no a ɛwɔ wo ho no, ɛno na woka sɛ ɛfiri Nyame ani ni anaa? Yesu Kristo ne hann no, ɛno na woda no adi anaa? Nhyira nka Nyame din daa. Toa so ma me. Enti mo ne wɔn nni twaka. Mo ne wɔn ayɛ dɛn? Nni twaka. Esum ne hann, atifi asɛm yie mu nwɔtwe. Na ɛnkane no, na moyɛ esum. Ɛkane no, na anka yɛyɛ dɛn? Na anka yɛyɛ dɛn? Na anka yɛyɛ dɛn? Yɛwɔ sum mu. Haleluya! Ɛna Yesu Kristo ayɛ dɛn? Obewu de ne mogya no yɛɛ dɛn? Ɛpepaa ne bɔ, yɛn bɔne nyinaa. Nhyira nka Nyame din daa. Enti sɛ wawu asɔre deɛ a, ɛna wo nso wowɔ sum ayɛ dɛn? Sɔre pue. Haleluya! Na bra hann no mu bi, Na wo ne Nyame bɛto nsa ayɛ dɛn? Ndidi, Nyame kasa kyerɛ wo. Yɛntoa so. Na afei deɛ. Na afei deɛ. Moyɛ hann. Moyɛ hann. Bɔ nsɛm a Nyame asɛm. Awurade mu. Moyɛ hann wɔ Awurade mu. Amen. Monante sɛ hann mma. Monante sɛ dɛn? Hann mma. Amen. Amen. Wadu verse sɛn? Mepakyɛw sesei mewɔ eight ka mekɔ mekɔ nine. Miyi mu a ɛyɛ nkron no sɛ, Efiri sɛ hann aba Abed, ɔse, Ɛfiri sɛ hann aba da adi papayɛ ne tenenee ne nokorɛ nyinaa mu. Ɔse, Hann aba no, hann aba no, Hallelujah, the fruit of the Spirit no, ɛda adi wɔ dɛn mu? Ɔse, Hann aba abɛda adi papayɛ ne tenenee ne nokorɛ. Papayɛ ne dɛn? Nokorɛ. Ne tenenee mu. Hallelujah. Nti wankasa check wo ho sɛ, abrabɔ no a wobɔ no, a wobɔ. wo se wokɔ asɔre, Yesu bɛn ne a wokɔ akɔhyia no no? Abrabɔ no a wobɔ yɛ yɛn hann no, ɛne Nyame asɛm kɔ anaase ɛnye Nyame asɛm bɔ abira? Nhyira nka Nyame din daa. Amen. Heaven no ɛnyɛ wankasa na wobɛ promise wo ho o. Ana how a wo hu wo heaven individual how a wo wa create heaven ama wo ɛna yɛ ka o. Ɔse wɔn a wɔyɛ dɛn? Wɔyɛ Agya no apɛdeɛ. Nhyira nka Nyame din daa. Ɛnyɛ obi a ɔse me sɛ Awurade Awurade. Amen. Nti wobɛtumi ato nnwom abɔ Awurade din. Nanso woanyɛ Agya no apɛdeɛ a, ɔsoro ahemman mu wonnya nyɛ dɛn? Wonnya nkɔ. Ɔkɔ kaa yɛn sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛɛgyɛɛgye o. Nyame asɛm na ɛkasa no. Toa so ma me. Amen Nea mu du no pɛn, na monsɔ deɛ ɛsɔ Awurade ani yie no nhweɛ. Monsɔ deɛ ɛsɔ Awurade ani yie no nhwɛ, aha. Na. Monyɛ esum nnwuma a ɛnso aba no bi. Ma monyɛ esum nnwuma no a ɛnyɛ dɛn? Ɛnso aba no bi. Hallelujah! Nti agyidifoɔ, Yesu Kristo wayɛ dɛn? Wanyane. Ɛyɛ good news ma yɛn. Nanso deɛ aka ne sɛ, esum biara ne ɛwɔ mu nti a Yesu bɛwu gye yɛn nkwa no, wanyane. Me yɛn nsa nyɛ dɛn? Ɛnkɔ saa sum no bi mu. Amen. Na mmom no, mompa ho ntoma. Mompa ho ntoma, aha. Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ. Nneɛma a wɔhuntan. Yɛ no. Ɛyɛ aniwu sɛ wɔbɔ din mpo. Wɔbɔ din mpo yɛ dɛn wɔ ho? Hallelujah! Te yɛ aniwu mpo sɛ Kristoni na wahyɛ ataadeɛ, ɔse bear bag na n'akyi nyinaa yɛ dɛn gu hɔ. Ɛnyɛ aniwu anaa? Kristoni na wahyɛ ataadeɛ na wapae ha na ne srɛ mu nyinaa yɛ dɛn gu hɔ. Ɛnyɛ aniwu anaa? Mo ankasa mo nka ɛ. Toa so ma me. Ne yiyi mu a ɛyɛ ɛdu mmiɛnsa no, na nneɛma no nyinaa. Amen. Amen. Ne yiyi mu a ɛyɛ edu mmiɛnsa no, na nneɛma no nyinaa sɛ wɔma ɛda adi a, hann no adi, ɛfiri sɛ deɛ wayi adi nyinaa yɛ hann. Enti na ɔse, Wo a wada, nyane! Wo a wada no yɛ dɛn? Nyane! Hallelujah! Hyɛ no nso. First, na mama yɛ akwadaa no, Yɛse Yesu abɛwu nti bɛgye sɛ ebia afe biara yɛkɔto Yesu ne yɛasan ayɛ dɛn? Abɔ no asɛndua mu. Hallelujah! Na ɛyɛ dɛ oh Awurade Nyame deɛ bɔne bɛkyɛ yɛn, Nyame deɛ bɔne bɛkyɛ yɛn. Afe biara yɛbɛbɔ Yesu asɛndua mu. Nti yɛtwɛn ara kakra na yɛabɛn Easter ne yɛn ani agye sɛ yɛbɛsan akɔto Yesu ayɛ dɛn? Aku no na ne mogya no asan ayɛ dɛn? Apepa yɛn bɔne. Amen! Yesu wabɛwu prɛko pɛ sɛnea Romans six ɛkaeɛ no. Ntɔ so kɔyɛ bɔne a, bɔnepata biara yɛ dɛn? Enni hɔ biom. Nhyira nka Nyame din daa. Amen. Esiane sɛ Yesu na owuiɛ no, wayɛ dɛn? Wabewu ba prɛko pɛ. Amen. Ɛwɔ sɛ yɛhyɛ no so. Wei na ɛyɛ gyidie. Easter a yɛdi yi, Yesu wabewu kɔ o. Ɛyɛ gyidie na yɛyɛ dɛn? Yɛde tu anamɔn. Nti sɛ wogyidi sɛ Yesu bewuiɛ a, wo nso gyidie bɛyɛ dɛn? Ɛbɛgye wo nkwa. Hallelujah. Amen. Ɛno nkyerɛ sɛ physically yɛwɔ ha yi, yɛwu, yɛku Yesu sɛnea Bible no ka no, na wasan ayɛ dɛ? Anyane. Owu once, ɔkɔ dedadedadeda. Hallelujah! Enti hwɛ na woanyɛ motromodwo sɛ, Oh, Easter yi deɛ, ɛbɛsa ku Yesufo sɛ kanti no. Metete ara, medi bɔne no ara. Yeku no pɛ na mede ho ayɛ dɛn ahyɛ mu. Amen! Yeku no asɔre awie no, ɛhɔ na asɛm no yɛ dɛn? Ɛwɔ no ɛna yɛasua yi. Nti Yesu nya ne deɛ a, abrabɔ no a wobɔ no ma ɛnyɛ dɛn? Ma ɛnyɛ hann. Hallelujah! Ɛnyɛ asɔrefie o. Wofii wo fie reba ha no, na w'ankasa woayɛ dɛn? Woakyɛke wo ho sɛ, 'Abrabɔ a mebue, ɛsɛ fata Yesu anaa? Nhyira nka Nyame din daa. Amen. Esiane sɛ heaven no, ɛnyɛ asɔfoɔ nko ara na ɛyɛ dɛn? Ɛna ɛkɔ. Last yɛkaa biribi, individual apostasy. Bible sɛ yɛmfa suro ne homopɔ nyɛ dɛn? Ɛnyɛ wo ankasa wo nkwagye ho adwuma. Amen. Yesu Kristo nso baeɛ no, asuafoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, pere heaven kyɛfa yɛ dɛn? Ɛma yɛn. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Hwɛ, mompere nhyɛ nkwa nteatea no mu. Ɛyɛ serious. Enti heaven a yɛkɔ no ɛyɛ individual. Ɛdɛn na na Yesu ɔne wɔn nam na wɔkaa sɛ Awurade pere heaven ma yɛn na wanka nkyerɛ wɔn sɛ oh mene mo ara nti no mɛpere baabi ama mo. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mopere nhyɛ nkwa nteateɛ no mu. Nhyira nka Nyame din daa. Nti Nyame kasa kyerɛ sɛ wo a wowɔ ha biara no individual ankonankonam, sɔfo yɛka yɛ deɛ Wednesday, Sunday yɛwɔ ha. Nanso wokɔ fie a wankasa wo ne wo Nyame ntam no wopere akɔ ahennie no mu anaase daabi. Sɛ worepere deɛ a, womfa atade bɔne no mma ha, na yɛn mmɛka nea ayɛ dɛn, yɛayɛ nnipa bɔne, anaa mebɔ anaa? Obi a ɔrekɔ heaven a w'ani abere no, wobɛstarta dwensakra no yɛ dɛn, ɛwɔ fie, ansa na w'ayɛ dɛn, w'awura Nyame fie? Nhyira nka Nyame din daa. Bɔ nsɛmma, Nyame asɛm. Yo, na yɛtoa so. Enti na ɔse, Wada, nyane. Wada ayɛ dɛn? Nyane. Na sɔre firi. Bible na ɛkasa no. Na sɔre firi awufoɔ mu. Sɔre firi awufoɔ mu. Na Kristo no bɛhyerɛn ama wo. Kristo no bɛyɛ dɛn? Bɛhyerɛn ama wo. Bɔ nsɛm ma Nyame asɛm. Enti onua, ɛnka akyi. Wote aseɛ a wowɔ Nyame mu deɛ, wada ayɛ dɛn? Nyane. Sɛ Kristo asɔre deɛ a, wo nso yɛ dɛn? Kristo anyane deɛ a, wo nso yɛ dɛn? Nyane, na ɔbɛhyerɛn ayɛ dɛn? Ama wo. Amen. Fa me kɔ Revelation 3, 15 to 17. Revelation chapter three, fifteen To seventeen. to seventeen. The Seven Churches of Revelation, Hallelujah! Wokɔ Revelation hɔ a, asafo baako baako nsɔn na ɛwɔ hɔ. Ebiara ne sintɔ a Nyame anya fa wɔn ho. Nhyira nka Nyame din daa. Amen. Ebi wɔ hɔ a wɔannya sintɔ biara anyɛ dɛn amfi wɔn ho. Hallelujah! Enti yɛn nso a yɛredi 20th anniversary, asɛm ka. Ada sɛ Yesu ba sisi ara a, obenya sintɔ wɔ yɛn ho anaasɛ orennya sintɔ wɔ yɛn ho? Asɛmmisa. Hallelujah! Mpakyɛ, deɛ yɛka no, yɛate aseɛ? Yesu sane sisi a yɛka sɛ yɛpirikyi yi a, obenya sintɔ wɔ yɛn ho anaasɛ orennya sintɔ wɔ yɛn ho? Ɛno na ɛwɔ sɛ yɛdwen ho yie. Toa so ma me. Yohane Adiyisɛm ne yi mu a ɛyɛ mmiɛnsa ne yi. Yohane Adiyisɛm, ɛti mmiɛnsa ne yi mu a ɛyɛ dunum kosi du nson no, Revelation chapter three verse fifteen to seventeen, Etifi asɛm ɔse, Laodikea nwoma. Laodicea nwoma no, toa so. Minim wo nwuma. Ɔse minim wo nwuma. Sɛ wo nyɛ nwunu. Sɛ wo nyɛ nwunu, wo nso a wo yɛ dɛn. Na wo nso a wo nyɛ hye. Nyame nhyɛ yɛn, yɛwɔ ha a yɛkase sɛ yɛdi twentieth anniversary A yɛn ani agye yi, yɛyɛ dede yɛresɛ yi, Nyame nso ɔyɛ dɛn? Ɔnim yɛn adwuma, asa no akyi no na yɛreka. Hallelujah! W'asɛm adi adanse awie no, na kɔkɔnsa, na akayɔ, kunsunkunsu, ne duabɔ ne adeade, Kristo ne ɔbɔ dua. Eehoo! Hallelujah! Saa nnwuma no na ɔka ho asɛm, ɛnyɛ ha, nti ɛwɔ sɛ ɔhyɛ no nso. Nti deɛ yɛyɛ nyinaa no, Nyame nso ɔyɛ dɛn? Ɔnim yɛn nnwuma. Amen! Toa so. Ɔse, Aha. Sɛ woyɛ nwu anaa woyɛ hye a, anka ɛyɛ. Ɔse mene nwuma sɛ wo a wonyɛ nwu wo a nso wonyɛ hye sɛ woyɛ nwu anaa woyɛ hye anka ɛdɛn? Anka ɛyɛ. Anka ɛyɛ. Toa so. Na afei deɛ. Na afei deɛ. Ɛnam sɛ. Ɛnam sɛ. Woyɛ mbotoromodwo. Woyɛ mbotoromodwo nti. Na wonyɛ hyeɛ. Na wonyɛ hyeɛ. Anaa wonyɛ nwu nti. Na wonyɛ nwu nti na ɔbɛyɛ dɛn? Mɛfiw mɛfiri m'anumu. Amen wei deɛ yɛmmɔ yɛn nsam ɛmpare yɛn daa ɛmpare yɛn daa because ɛnyɛ good news ma yɛn hallelujah sɛ Yesu aba ba na waka kyerɛ sɛ ah menim wo mafe wo afi m'anum deɛ ɛyɛ good news anaa na yɛbɛyɛ dɛn na yɛyi yɛn ho afiri mu nti wotumi gyina mmieni mu. Sɛ mewɔ wiase kakra, mewɔ dɛn? Mewɔ Kristo kakra. Hallelujah! Atade a wode kɔ party ase, atade a wode kɔ wedding ase, hallelujah, atade a wode kɔ wiase no, the same atade na wode ayɛ dɛn? Wode aba Nyame fie. Yɛto praises a, woto bi. Yɛto worship a, na woyɛ dɛn? Na wosu, Awurade hu me mmɔbɔ o, ao, ao, ao, ao. Obesu abu kotodwe amunimuni, hallelujah. Nanso wohwɛ atade a ɛhyɛ no a, te Yesu Kristo ba a, wobegyina he? Woahyɛ atade na woapae abedu ha. Ɛnneɛ yi ha no firi hɔ prɛko ɛ! Anaa, aha no a woapae no a ɛresuo na ɛretu mɛma sinte dua no, wo gyinabea wɔ he? Wowɔ esum mu anaa wowɔ hann mu? Anaa woyɛ sei, na woayɛ sei, Saturday woakɔ ha, Sunday woayɛ dɛn, woaba ha, Monday woakɔ ha, Wednesday woayɛ dɛn, woaba ha a, woreyɛ ayɛ dɛn? Motro modwo, Hallelujah! Yesu bɛsisi a, woanhwɛ a wobɛka. Nti yɛnyɛ very careful. Nyamesom no a yɛsom no, monso mma sɔfo. Wohwɛ Nyame asɛm a, na ɔde atoto w'abrabɔ ho sɛ, Abrabɔ no a wobɔ no, wogyina hefa? Nti bɔne no onua ei, di no prɛko, mɛnyɛ bi mfirim. Hallelujah! Woyɛ papa nso a, na woayɛ dɛn? Woayɛ no yie. Ecclesiastes nine ten, ɔse, Ade biara a wo nsa bɛka sɛ woyɛ no, Fa w'ahoɔden, wo nyansa ne wo nimdeɛ yɛ dɛn? Ɛyɛ. Na asaman do a wokɔ no, nyansa ne nimdeɛ yɛ dɛn? Enni hɔ biom. Enti woresom Nyame, onua, hwɛ na som Nyame yie. Sɛ wowɔ wiase nso a, show no clear. Mɛnsa da mpae ha ne ngya ha ne sɛ Yesu ba a, Awurade, oh, sɛ ɛyɛ aha pɛ, ɛyɛ fashion, oh, wei deɛ, Awurade, wei deɛ, oh, wei deɛ sɛ yɛ nea yɛdi anniversary. Ɛna mebɔ life kakra. Ɛna Awurade wei deɛ ɛyɛ biribi ketewa bi. Awurade sɛ ɛyɛ ha pɛ o. Awurade aha kakra pɛ m'akyi no kakra bi pɛ. Na ne blazer no ayɛ dɛn? Adraw line wɔ ho. Abrabɔ wei. Wo gyinabea wɔ he? Yesu ba a, wowɔ sum mu? Wowɔ hann mu? Woyɛ motromodwo? Anaase wowɔ Nyame afa? Nhyira nka Nyame din daa. Enti yɛtu wo fo, yɛkasa kyerɛ wo. Sɛnea Noa nane yɛeɛ no, saa na ɛbɛtumi ayɛ dɛn? Ayɛ. Enti w'ada ayɛ dɛn? Nwane. Amen. Ɛnnɛ ntaadeɛ a wobɛgu ha no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛnɛ youth mehu bi wɔ akyire hɔ ɛnyɛ easy na sɛ adwuma a yɛyɛ nyinaa ɛkɔsi sɛn? Brɛ a yɛbrɛ nyinaa brɛ a dada bɛbrɛ yɛn nyinaa ne nyinaa kɔsi sɛn? Yɛn nso abɛwu anyane ɛkɔsi si sɛn? Sɛ ɔba a ɔbɛka sɛ oh menim wo bɛtena me nkyɛn na yɛndidi nhyira nka Nyame din daa na deɛ yɛka nyinaa yɛyɛ nyinaa yɛn nso abɛwu anyane hwɛ atare a wode bɛhyia no. Yei enti yɛmfa no sɛ tum no wɔ ha a, aha na yɛsiee Yesu a Mary Magdalene kɔsiaa no no. Wo dressing wei, nka bɛtumi de asiaa Yesu anaa? O, w'ankasa hwɛ! Wo deɛ sɔre na hwɛ wo ho. Sɛdeɛ Mary Magdalene de mmirika kɔsiaa Yesu, ɔde anigye kɔsiaa Yesu no, atadeɛ bɛn na na ɛsɛ no? Hallelujah! Hwɛ w'atadeɛ, woapenti w'anim sɛn, wote ha. Hwɛ wo mmɔwerɛ, wobɛtumi de asiaa Yesu anaa? Ɛyɛ question. Yei! Wobɛtumi de ahyia Yesu. Yesu ba wobɛhu no. Ɛyɛ dangerous. Hallelujah. Ɛyɛ very dangerous. Hyɛ no nso. Ma mo nfa fashion no ɛmbɛfra nyame asɛm. Hallelujah. Me deɛ tailors foɔ no koraa na mesuma wɔn kɛse. Wo a wopam saa style no, Bible sɛ due. Wo nso woboa ma bɔne ayɛ dɛn? Atumi asan so akɔ so. Ɛyɛ dangerous. Ɛnkyɛ na Yesu aba. Hallelujah! Ma yɛn mma Yesu nyɛ dɛn? Ɛmmɛdi yɛn ho yaw, na bere a yɛbrɛ Yesu asan ayɛ dɛn? Asan abɛsu. Hyɛ no nso. Ɔmmɛkyerɛkyerɛ. Ɔbɛbu atɛn. Ɔmma mmɛkyerɛkyerɛ obiam o. Ɔba abɛyɛ dɛn? Ɔba abɛbu atɛn. Enti awofoɔ yɛsrɛ mo, Sunday school koraa mo ani nkɔ mo ho, na ɛnnɛ ntadeɛ a ɛbi mo hyɛ a yɛde bɛhyia Yesu deɛ, menya sure sɛ yɛbɛhyia Yesu.

Nyame bɛhyehyɛ n'ani bɛfa bebree so wɔ ha. Ɔse ah, na meba wei, me na mebɔɔ wo, sei na mebɔɔ wo. Mede dɔte nyɛ wo fɛfɛɛfɛ. Wose dɔte ne nyɛ, mɛfa makeup ayɛ dɛn apenti m'anim, n'ani bɛpa wo so. Amen. Yesu ba a, n'ani bɛyɛ dɛn? N'ani bɛyɛ dɛn? N'ani bɛpa wo so. Enti yɛnyɛ careful, yɛsrɛ mo. Yɛnya 20 years. Ɛyɛ honhom mu 20 years, ɛnyɛ fashion ɛna dressing. Yɛmɛyɛ talent show wɔ ha. Yɛ ma yɛ competition wɔ ha. Yɛ ma yɛ mentor wɔ ha. Mmaa bi ntaadeɛ a wɔhyɛ wɔ TV so, ɔse me nso mɛhwɛ na mayɛ dɛn? Na masua. Ɛna ababaa bi a ɔwerɛwerɛ na ha, ɛne ntaadeɛ bi a ɔhyɛɛ wɔ UTV, na nkwadaa no nso sɛ mɛyɛ na mayɛ dɛn? Na masua. Na yɛde wura asɔre fie. John four twenty seven, ɔse Nyame yɛ Honhom, nti ɛtɔ sɛ yɛyɛ dɛn? Etwa sɛ me no mmienu yɛyɛ dɛn? Etwa sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛsom no honhom mu na ɛne dɛn? Yɛsom no deɛ, nanso ɛyɛ honhom mu anaa ɛyɛ honam mu? Yei, yɛ deɛ yɛbɛka, Opa tan me, yɛbɛka, We are here to do what? Kingdom business for Christ Jesus, nti wo deɛ tan me, wo tan me a, Yesu ba a, na woayi wo ho ano wɔ Revelation hɔ. Enti yɛbɛsrɛ, ma yɛnyɛ te sɛ Laodicea asafo no. Doctor Jesus wo ntumi tak wo tak a ɔnam wo pain ɛyɛ nanso yesu baa na ɔbɛnya asɛmbisa wɔ yɛn ho sɛ mo a. Doctor Jesus nanso mo a mo nya nyu mo nso a mo nyɛ hye adanse a mo di nyinaa me hu mo gyina bea a me me me werɛ bɛho paa amen me werɛ bɛho enti yɛn sakya yɛ adwen na yesu ɔwɔ anuane yi ma ne nkwa yɛ party wei ne wei anigye wiase anigye deɛ ɛnyɛ ne na ɛbɛhyɛ nyame anuonyam anaa me bo anaa yesu awu na ɔkɔ hyia no brɛs ne na ɛbɛma yesu ahu sɛ ampa waba anaa Wiase na ɛbɛkyerɛ. Na afei adɛn? Bɛto bɛrima sintidua, yɛbɛsrɛ mo. Hallelujah! Ɛnkyɛ na Yesu aba. Radio so yɛreka bi, TV so yɛreka bi, evangelist foɔ yɛ dɛn? Ɛreka bi. Ɔse twa sɛ asɛmpa no kɔ baabiara ansa na Yesu ayɛ dɛn? Enti wo nti na Yesu ɔnyɛ dɛn? Ɔmmaeɛ no. Hallelujah! Na sɛ woanhwɛ yie. Na Yesu wu obewu yɛ wagye atum abɛma wɔn nsa so afa Yesu ɔde bɔne akyɛ wo yabɔ wɔ su firi bɔnto na woma tumi no a ɛwɔ asɛnnua no so ɛbrɛ ase a Hallelujah wo werɛ bɛho atemu da Amen me deɛ mempɛ sɛ Nyame bɛyɛ dɛn ɔbɛfe yɛn ɛfiri nanum Nyame nka yɛn ho Na ohui ahummɔbɔ ankasa ankasa, na ɔma anida honhom mu ne nkaakae honhom mu, na dɛm bi ɔba a, ohu sɛ, Ah, minim wo paa, na woto nnwom, minim wo paa, na wosɛ agbadza, minim wo paa, na woyɛ bɔbɔɔbɔ, bɛsen yɛ dɛn kɔtsena ahenni na ɔno mu yɛ dɛn nto nsa nyɛ dɛn ndidi. Amen. Ntsi abaatan, yɛbɛserɛ mo, wo ba no, wo na wowoo no, ofi fie ba no, wohun no. Wotumi ka so woahyɛ skirt yiw, na ɔba no deɛ wayɛ fashion, ɛmfa wo ho. Hallelujah! Ɔba no woanhu no anaa? Na ɔyɛ, na ɔkɔyɛ piraman, na bɔn one, na abrabɔ no mu yɛ den a, na apostles yɛ nea yɛayɛ dɛn? Yɛbrɛ, bɔ mpaeɛ ma me, Awurade, bɔ mpaeɛ ma me, apostle, bɔ mpaeɛ ma me, ahonhommɔne bɔ wura me bɔne mu, ɔda a na ɔteateam, ɔnteateam sɛn? Atade a ɔhyɛ deda yɛbɛyɛ dɛn na ɔnteateam? Enti yɛbɛsrɛ mo, abaatan yɛbɛsrɛ mo, monhwɛ mo ba no yie, amen, wo wo koraa wobɛtumi apirikyi wo ba asen sɔfoɔ. How many times na ɔba ha? Wo na wowoo no maa no nufoɔ twa no nufoɔ ɛho nnanteɛ nti wontumi ansakra no asɔfo ntumi nyɛ dɛn nsakyera no nti yɛbɛsrɛ mo monkasa nkyerɛ mo mma no na abonsam ayɛ dɛn wasɔre hwɛ no wanka sɛ mehuiɛ anka na ayɛ dɛn na aka akyire amen. Oh I was made for this to know your tender kiss to know this love is mine to know this love is ours and I was made to laugh.